Terik! Maşalla sana! Bax, oğlum, ya bu nedir? Alma. Alma. Nasıl alma? Qırmızı. Qırmızı alma. Bax, nedir bu? Mantar. Mantar. Mantarlar nasıl tüste? Qaverengi. Maşalla, doğru.

Bu ne tür? Baqıñız, balalar, bu nedir? Küneş. Ya küneş ne yapa? Bizni qızdırayıq bizim. Qızdıra bizni, doğru. Ya bu nedir? Şemsiye. Ya şemsiye bizge ne vaqıt kerek ola? Yağmur yağanda. Yağmur yağğanda. Baqıñız, balaçıqlar, ya bu nedir? Sazağan. Ya sazağannı qayda uçurtalar? Kökte. Kökte, doğru. Baqıñız, balalar, bu nedir? Vertolyot. Vertolyot. Qayda uça vertolyot? Kökte. Kökte uça. Ya bu nedir? Gemi. Gemi. Gemi ya da nasıl aytmaq mümkün da? Yelken. Ya yelken hayda yalday? Deñizde. Ya bu ne? Cilavuq. Doğru, cilavuq. Ya o qayda yaşay? O deñizde yaşay. Bu ne tür? Baqsa emin, bu nedir? Bu mışıq. Yamışıq nasıl yapa? Ya bu nedir, oğlum? Balıq. Balıq qayda yaşay? Denizde. Denizde. Ne yapa balıq?

Uça, doğru. Vay, baqsa, oğlum, ya bu nedir? Quşçıq. Quşçıq. Nasıl tüste quşçıq?

Nuriye Sultan, ya sen ayvançıqlarnı sevesiñmi? İye, pek sevem. Ya kel baqayıq, köyde nasıl ayvançıqlar yaşay eken? Kel baqayıq. Bu nedir, Nuriye Sultan? Bu, köpek. Ya köpek ne yapa? Köpek evni qaravullar. Ya o nasıl qaravullay? Afura, qaf, qaf.

Ya bu nedir, Nuriye Sultan? Bu, qoy. Ya qoyçıq nasıl ses çıqara? Qoy bağıra, maa, maa, aa. Ya şimdi qoyçıq ne yapa? Qoy ot asay. Doğru, maşallah. Ya bu nedir, Nuriye Sultan? Bu at. Ya at nasıl ses çıqara? İy, iy. Ya bu at balabanmı? İye, balaban. Onıñ üstüne minip, atlamağa mümkün. Doğru, maşallah! Ya bu nedir, Nuriye Sultan? Bu, sığır. Ya sığır nasıl müñrey? Mo, mo! Mı? Ya sığır adamlarğa ne bere? Sığır adamlarğa bere süt. Süt bere. Ya sen sütni sevesiñmi? E, sevem. Vay, ya bu nedir? Bu.

Bu uzun makaron. Restoranda onı adı spagetti. Onı pomidor sousnen lezzetli aşamaqtır. Ya bu nedir? Bu qavurılğan et. Restoranda onı adı stek. Onı bıçaqnen kesip aşalar. Ya bu nedir aceba? Bu fırında pişirgen balıq ve salata. Balıq. Pek nezzetli ve pek faydalı. Çoq balıq aşasañ, aqıllı ösersiñ. Ya bu nedir? Bu qave, fırın tatlıları ve miyvalar. Restoranda olarğa desert dep aytalar.

Arzı, sen seyahat ne olğanını bilesiñ? İyi, bu evden uzaq yerlerde kezinmege. Doğru, uzaq yerlerge arabağa minip ketmek mümkün. Ebet! Kel baqayıq, nasıl arabalarda seyahatqa dalmaq mümkün. Kel! Arzı, bu ne? Bu, ayaq maşina. Sen ayaqmaşinanı aydap olasıñmı? E, men ayaqlarnen pedallerin aylandıram. Ayaqmaşinada seyahatqa ketmek mümkün? Ebet, Qırımda ayaqmaşinanen pek qolay kezinmege. Arzı, ya bu ne? Bu, yarış avtomobili. O seyahat içün kelişe? Yoq, o sport yarışlar içün. Arzı, ya bu nasıl maşna? Bu, jip. O seyahat içün kelişemi? Ebet, oña minip, bütün qorantanen deñizge ya da dağlarğa varmaq mülkün. Oho, ya bu nedir? Baba, seni bilmiysiñ, bu mototsikl. Ya mototsikl ayaq maşnağa oşay? Yoq, mototsiklde motor var, ayaqmaşinada ise pedaller. Baq, bu ne? Bu çana.

Bu nedir? Yılnıñ dört mevsimi bar. Kel olarnen tanış olayıq. Bu nasıl yılnıñ mevsimi? Baag, yaşıl otlar östler, terekler çeçeklerni açqanlar, quşlar uzaq sıcaq ülkelerden uçıp qaytalar. Buna deyler baar. Ya bu nasıl mevsim? Küneş pek sıcaq qızdıra. Meyvalar terek üstünde pişip başladılar. Balalar qısqa yeñli urbalar kiydiler. Elbet, bu yaz! Balalarnıñ yaznıñ eñ sevgen eglencesi, deñizde ve gölde yaldamaqtır. Otlar sarırğan. Tışarda salqın yeller, yağmurlar er kün yağa. Quşlar sıcaq ülkelerge uçqanlar. Buña deyler, küz mevsimi, altın bereketli küz. Bağ. Etraflar beyaz olğan. Bu nasıl mevsimi? Elbet, bu qış. Qışta qar yağa, avası pek salqın ola. Amma balalar qarnen oynamağa pek seveler. Baar, yaz. Küz. Qış. Qaysı mevsimi seniñ eñ sevgenni? Körüşkence. Bu nedir? Oğo, ne qadar çoq maşna! Men maşnalarnı pek sevem. Bugün biz hızmet maşnalarınen tanış olacaqmız. Bu hızmet maşnası tez yardım maşnasıdır. Tez yardım maşnası hasta adamları hastanege alıp kite. Mına bu, yanğın çöndürüci maşna. Yanğıncılar bu maşna yardımınen yanğın çöndüreler. Mına bu, politsiya maşnası. Politsiya hadimleri adamlarğa yardım etmege aşıqqanda, bu maşinağa oturıp keteler. Oğo, baq! Mına bu, buldozer. Buldozer yardımınen adamlar topraqnı tegizeleler, yol yapalar. Bu nasıl mında tüşken? Bu maşna degil. Bu tren! Tren demir yol üstünde kete, maşnalar ise asfalt yol üstünde keteler. Adamlar trenge oturıp seatqa baralar, em de törlü malları trenge yüklep, bir yerden öbür yerge taşılar. Hızmet maşnalar adamlarğa çoq faydalıdır. Körüşkence! Bu nedir? Kiyik ayvanlar türlü yerlerde yaşaylar, ormanda, çölde, deñizde ve ayvanat bağçasında. Kel, bugün kiyik ayvanlardan tanış olayıq. Bu kimdir? Bu ayuv, o ormanda yaşay. Meyvalar, yemişler, mantarlar, cevizler, balıq ve qırmızqa aşamağa sevem. Bax, bu muz. O pek balaban, başında da boynuzları bar. Muz ormanda yaşay ve ot aşay. Mınabu fil. Fil sıcaq Afrikada ve Aziyada yaşay. Fil eñ balaban ayvandır, amma o tek ot aşamağa seve. Sen tanıysıñ bu ayvanı? Elbet, bu maymun. Maymun sıcaq yerlerde yaşamağa seve. O meyva aşağan ayvandır. Bax, bu nasıl ayvan? Bu panda ayıvı. Panda Qıtayda yaşay. Ve bambuk tereginiñ yapraqlarını aşay. Bu yerde pek salqın. Bu yerniñ adı Arktika. Beyaz ayuv mında yaşamağa seve, çünki onıñ tonçığı pek qalın. Mına bu ayvannıñ adı tülen. Tülen Arktikada yaşay, amma onı başqa yerlerde de körmege mümkün. Baa, bu Arktika degil, bu Antarktida. Pingvin Antarktidada yaşay. O balıq aşamağa pek seve. Ne de acayip ayvanat alimi! Bu nedir? Meraba, bugün biz ava seatqa çıqacaqmız. Seatqa çıqqan adamğa yolcu aytalar. Uzaq yerlerge barğanda kökte uçmağa tez ola. Aydı, Aq yılımız olsun! Bu nedir? Bu uçaq ya da samolöt. Uçaq balaban ava maşnadır. O bir kereden pek çoq adam içine ala. Baqsa, bu nedir? Bu vertolöt, oña da helikopter aytalar. Vertolötnen de uzaq yerlerge barmağa mümkün, amma ötek yığırım adam sıqtıra. Bunı er kes bile. Bu raketa. Raketadan kosmonavtlar Kainatqa uçalar. Ya sen kosmonavt olmağa isteysiñmi? Vay, bu nedir? Bu ava küresidir. O sıcaq avasınden quç ala ve kökke uça. Ava küresiniñ Sepetke oturıp, adamlar töbeden yerniñ manzaları seyir eteler. Mında bir avadan uçqan şey, uçqan kilim, uçqan kilimnen de siatqa barmağa mümkün, amma tek masallarda.

Saç. Köz. Köz. Qaş. Qaş. Qulaq. Qulaq.

Til Til Boyun Boyun Omuz Omuz Qol El Qol El. Avuç. Avuç. Parmaq. Parmaq. Qursaq. Qursaq. Ayaq. Ayaq. Diz. Diz. Ayaq parmaqları. Ayaq parmaqları.

Nazlı, bu nedir? Bu bizim evimiz. Ya evimizde nasıl odalar bar? Garaj, bala odası, musafir odası, vanna odası, ayaq yol, ayat,

Ve mında dan oyuncaqlarım yaşay. Musafir odasında ne bar? Musafir odasında biz musafir qarşılaymız ve aqşam qorantamıznen televizor seyir etemiz. Ya vanna odası nege kerek? Vanna odası özümizni temiz tutmaq içün kerek. Ayaq yolda ise bizde yuvanaq tura. Anda qollarımıznı sabunnen yuvamız. Ya ayat odasında biz ne yapamız? Ayat odasında biz Ayaqqaplarnı ve üst-urbalarnı qaldıramız. Bax, bu, yataq odası. Ebet, yataq odasında menim anam, babam yuqlay. Ya senin en sevgen odan barmı? Ebet, bar. Men en çoq aşhaneni begenem. Çünki men anamnen beraber aş pişirmege ve lezetli aşlarnen qorantamıznı sıylamağa pek sevem. Evimiz aqqında er şeyni bilesiñ, demek, sen evimizni pek begenesiñ. Pek begenem. Dostlar, siz de evimizge buyurıñız!